Adze akyea bio, Ɔbɔadze ebue hɛn abow. Megye me dzi dɛ Asɔr efi wo kɛtɛ do na erodwen kwan a ibesi na ago about wo dwumadzi wɔ ndɛ mu. Naaso dɛ erupuei no, mma mo werɛ mmfir dɛ w'apɔwmudzen yɛ w'ahonya. Me dzin dze Esther Rockson. Dwumadzi yi yɛ Health Segment ɔnam Homka FM nye Ocean One TV. Dwumadzi yi ɔyɛ Coconut Grove Beateries Hotel Mena na wɔahɛn mboa ma yɛdze bɔ w'akwan mu. Na ndɛ yɛrobɔhwɛ na yeesua biribi afa anamuna anaaso dɛ dza yɛfrɛ no watermelon ho. Mpɛn dodow noara no, ayɛ adza yesusu nye dɛ dza yenya fi anamuna mu nkotsee yɛ nsu. Nyew, ɔyɛ nokwar, sɛ edzi anamuna a, enya nsu bɛyɛ ɔha no mu nkyekyɛmu eduokron na ebien. Naaso, ɔnnyɛ iyi pɛ na anamuna ɔdze ma hɛn nyimpadua no. Ɔnam dɛ anamuna wɔ dza yɛfrɛ no antioxidant a wɔfrɛ no lycopene nye vitamin C ntsi no, ɔboa ma yɛ fight inflammation. Ɔsan nso boa ma yenya nsu wɔ hɛn nyimpadua no mu. Ɔno ntsi sɛ taa dzi anamuna a, aber biara no nsu wɔ wo nyimpadua no mu. Na sɛ ewɔ nsu wɔ nyimpadua no mu a, nna ɔno tse dza ɔyɛ ma wo nyimpadua no ɛ. Ɔboa siesie honam n'enyiwa no ma ɔyɛ fɛfɛɛfɛw dɛ abofraba ne dze. Nnyɛ honamdua no nkotsee na anamuna ɔboa, ɔsan nso ma wo nhwi yɛ fɛfɛɛfɛw. Ntsi ɛtaa dzi anamuna a, na ɔno kɛe no hu dɛ da biara no ohwii no yɛ sɔkyee. Ber dodow a eridzi anamuna no, nna ɔroboa ma wo digestion oedzi mu. Ɔno ntsi no, sɛ eyɛ obi a edzi anamuna a, nna ɔno kɛe no hu dɛ etum mpo esiw cancer ano. Esan so enya akoma a no ho yɛ dzen ɔnam dɛ yɛwɔ vitamin A, ɔnye vitamin B6, ɔnye vitamin C wɔ anamuna mu. Ntsi ɔboa ma ber biara no hɛn akoma n'apɔwmudzen no odzi mu. San so dzi anamuna a, ber biara no w'enyiwa da hɔ no mu krɔw gyee. Ɔma enyiwa n'apɔwmudzen no si pi. Sɛ ewɔ asthma na sɛ edzi anamuna a, otum boa ɔnam dɛ vitamin C a ɔwɔ anamuna no mu no, ɔboa in fighting inflammation. Ɔsan so boa ma o-improve lung function. Ɔno ntsi, sɛ ndɛ ekɔ gua mu a, hwɛ na kae hu dɛ ebɔtɔ anamuna na mbom. Epɛ edziban no a wɔdze anamuna ayɛ a, bra coconut grove beach resort, yɛbɛma wo steak a yɛdze anamuna wɔdze ayɛ. Ɔyɛ very good substitute for protein. Anaa so deɛ ibotum yɛ ama wo watermelon salad. Mpɛ iyi na epɛ ebɛnadze? Frɛ hɛn wɔ zero two four four three three three zero zero one anaa so dɛ zero two six three zero one eight seven zero seven na yɛngye wo do. Na w'apɔwmudzen ho hia hɛn ankasa. Coconut Grove Beach Resort, Memories Worth Repeating.